Bro jiena kif inħares lejn Kira hekk kisni nistħajjilha Snow White bro. U terġa' tagħmilhieli Sander nofs xagħra f'idejja jiġi Sander.
Jake! Jake! Alright Jake! Oh bro, wow, wow.
Eh, eh. Bro, mhux narak, bro. Ija, il-kamera ma sax nizlu għak tal-isfer, ġifi t-ġebbef t-tint. Zom, Ġera, bro. U ġibda, banketta jew hekk, tla. Hekk, hekk tajjeb. Eh, fuq banketta, eh, ora, tajjeb. Ah, bro. Eh, qed naraw kissa. Isma, li mi tajp tiegħek inti? Tiegħi, bro.
Eh, blond.
Imma kira brunett. Mela brunett.
Ma blond jew brunett? U jenna, bro, jenna kif nares li kira. Hekk kisni nistajela snow white, bro.
Ifhem, jekk hija Snow White, mela allura inti tiġi. Ħalli, aħjar nagħlqu hawn naħseb, nagħlqu hawn, nagħlqu hawn. Ciao, ciao! Mit jiddispjaċini, kemm qed jiddispjaċini. Ah, Wilen, you're right. Ah, u qed nivvajbja, siżil, siżil. Għaxiex kon, għadek kifet, qed jiddispjaċi ka xi ħadd. Jien iddispjaċur ta' għal Alessandro, Aless, eh? imma hi, aħna l-qrima ma jgħidux li aħna tajbin sa nofsinhar. Ta' tant kien paċoċċu li lanqas sal-għaxra ma kien itik. Ieqaf issa, m'għadux hemm, ejja. Isma', inti kien se jkollok xi tgħid ma' Kira u. Titolqot hawn jekk hawn.
Eh? Titolqot hawn jekk titolqot hawn olqot hawn. Titolqot bejnietna olqot bejnietna. All right? U terġa' tagħmel hi li Sander nofs xara f'idejja jiġi Sander bejnietna. Ifhem, mhux sabiħ.
Għax jiena li hu tiegħek tiegħek, mhux sabiħ li jkollok xi ħadd bejnek u bejn l-lover tiegħek u. Żgur li hu tiegħi tiegħi Sander.

Dan huwa Love Island u iktar ma nidħlu fil-fond Love Island issa l-parteċipanti qegħdin jikxfu snienhom. Raquel ilha b'sena barra għax għandha snien ħanina. Ġmiel, eh, ġmiel.
Yes, snienha ħelwin ukoll, eh. U ħa nitkellmu fuq Kion. X'għamel?
Taf kemm hu ffissat fuq xagħru? Huwa ħroġ il-għaġeb, sinjuri? Waqt xandira minnhom, Lil Keon ħarġitlu nokla. Vejja, toqgħodx tagħmel hekk. Kif qed nagħmel bro? X'għarri tal-bajda? Għax ħarġitli nokla u ġabuni on air bro taf kemm nitgħannejk il-ħaġa setgħu qaluli u U għej vejja, toqgħodx iġġib id-dinja fit-tarf. Ma nafx iġibha fit-tarf onestament, bro, jiena l-affarijiet mhux hekk jagħmlu l-affarijiet. Rajt kif temmajtulu ġelat il-ġek? Eh, x'fett illek hemm? Kemm tħadd, bro. Kemm tħadd. Tajba da xari, mela taf għalfejn tal-lajtulu l-ġelat, inti ġelat x'tagħmillu? Eh, mhux tilaqu.
Eh, za bro, l-qattawla idaqsu għażaw. F'postu kien. Tajba xari, ma toġġu. U ukoll fuq Love Island il-boys bdew juru lil xulxin kemm huma boys meta għadu jabżu fuq xulxin.
U issa ħana naqdu mal-parteċipanti tagħna li wkoll qegħdin fid-dar li sibna Għalihom ħa naraw huma jurunix kemm huma rġiel.
Għaj, ma, għammeni! Oh, aħna l-borsek namlu! Ah, sibtu xaħta fali ġakketta fuq dak il-suf kollu! Għaw, xaħna namlu bazzej! Torri fuq torri! Ara ġej il-fażel!
Maħna, nispera li manġana xejn gravi, eh? Qed jgħidulna wkoll jekk ħassejtu xi ħaġa żgħira mid-dar. Żiża.
Żiża mmarkat seba' fuq l-iskala riħsir. Seba'. Seba', seba', fimni fih, eh? Imma kollox jinsab tajjeb. Kulħadd għadu ħaj, bħal miħajja l-lingwa Maltija. U grazzi anki għall-parteċipanti bravi li għandna fid-dar ta' Love Island qed jgħallmuna kliem ġdid. Kliem li qed jiġi imwielet, test tube baby vera, ma qed jiġi mwielet eh. ġewwa id-dar, ġewwa l-villa tal-fejn. U aħna propju ħanibatu lill-għalliem tal-Malti sabiex jgħallem il-Maltin kif jikkonjugaw u jużaw dawn il-kliem ġodda li qed joħorġu mid-dar.
Good evening, jew good evening, kif intom jiena it-teacher u llum ħandur dawra hawnhekk birkirkara. Ħalli forsi nibdew napprezzaw il-kliem li qed jagħmlu fil-Malti it-tim ta' laf Island. Illum l-ewwel kelma li ħa niddiskutu hija di nivvajbja. Ħa naraw jekk in-nies jafux biha jew le. Tlaqna. Tiqed tarah Love Island. Ejwa ej, tolma barra. Mela suppost tafa di xi ġifieri meta ngħidu tivvajbja. Tifar brajta, daħħal. Le!
X'qed ngħidu? Nivvajbja ġieli smajt biha l-kelma nivvajbja. Le.
Le.

Issa, illum ukoll tistgħu tirbħu rigal billi taqtgħu min qal dan il-kliem meqjus ħafna. Perla.
We do not own anyone and nobody owns us. Min taħsbu li qala? Xi z qed tgħid?
U aħna x'qadna tajba, araw l-isponsors kollha u tkunu tafu min qala.